Salam dostlar, biz syýahat etmäne barýas, arkamyzda syýahatçylar. Biz nirä barýas oglanlar? Malaýziýa! Biz Malaýziýa barýas. Aýly Syýahat kompaniýasynyň kömegi bilen amatly bahadan bilet alyp, Kuala-Lumpur şäheriniň merkezinden ýokary hilli myhmanhanany bron edip, syýahatymyza başladyk. Aýly Syýahat turizm kompaniýasynyň işgärleriniň guramaçylygy bizi geň galdyrdy. Ýokary hilli guramaçylykly aeroportdan Ähli syýahatçylary ugradyp, birnäçe sagatlap uçandan soň Malaýziýa gelip, Malaýziýa döwletiniň Kuala-Lumpur şäherinde ähli syýahatçylary mylakatly garşy alyp, ýörite gid, ýörite awtobus degişli adreslere, myhmanhanalara getirip ýerleşdirdi. Bu gezek biz bilen Türkmenistandan örän şadyýan, örän şahtaçyk we örän gyzykly syýahatçylar bile ýola çykdy. Kuala-Lumpur şäheriniň aeroporty örän uly, dürli ýurtlardan syýahat etmäne gelen juda köp jahankeşdeler, syýahatçylar we dürli milletiň adamlaryny görmek bolýar. Türkmenistana gelen turistler münüp barýar, ana, şeýle awtobuslar sagyr bolup ärde. Muňa türkmen gyzlar şaýda otyrlar. Gyzlar näme nastroýeniýa? Habibi, habibi welcome to Malaysia.
Aeroportdan çykyp, Türkmenistandan gelen syýahatçylar otellere tarap palmaly ýollardan dowam etdik. Kuala-Lumpur şäherinde eýýäm awtobusda barýarkaň, Malaýziýada biz garaşýanymyzdan juda köp zat görüp biljekdigimize göz ýetirdik. Malaýziýanyň ekzotik tebigaty, jeňňellikler, tokaýlyklar, depesi asmana ýetýän nebaskrýoblar, jaýlar Dünýädäki iň meşhur Petronas binasy, beýikligi boýunça dünýäde ikinji ýerde durýan, Aziýada ilkinji ýerde durýan Malazýanyň Garaşsyzlyk binasy we beýleki şäheriň arhitekturasy, infrastrukturasy, şäheriň ýaşaýyş tizligi, atmosferasy eýýäm şähdiňi açýar. Malaýziýada ýaşan myhmanhanamyz hakynda. Myhmanhana Hilton Garden, dört ýyldyzly, Kuala-Lumpur şäheriniň Chou Kit raýonynda ýerleşýär. Bu myhmanhananyň lobbisi Bu myhmanhana ýigrimi bäş gatdan durýar. Biz sekizinji gatda bolduk. Myhmanhananyň iki adamlyk otagy şeýleräk görünýär. Otagyň içinde ähli şertler bar, ýatmak üçin spalna, kondisioner, smart TV. Her gün gelip, içinde arassaçylyk işini geçirýärler. Suwa düşmek üçin ähli şertler bar, her gün sabun, şampun dolduryp gitýärler. Myhmanhananyň ýigrimi bäşinji gatynda basseýn bar. Malaziýada gyş-ýaz ýoklugy sebäpli, bu ýurtda juda köp basseýn bar. Basseýnleriň köpüsi jaýlaryň iň ýokarky gatynda ýerleşýär. Biziň myhmanhananyň howzy ýigrimi bäşinji gatda. Bul ýigrimi bäşinji gatdan şäheriň nähili görnüşi. Kuala-Lumpuryň meşhur iň esasy üç sany başnýasy, Petronas başnýasy, Kuala-Lumpur başnýasy we Merdeka, ýagny Garaşsyzlyk başnýasy, üçüsi hem we beýleki nebosgroblar, myhmanhanalar, köpüsi myhmanhananyň ýigrimi bäşinji gatyndan görünýär. basseýn we bar bar. Barda iýjek-içjek zatlaryňy sargyt edip bolýar we basseýnde irden ýediden başlap suwa düşüp bolýar. Ýigrimi bäşinji gatdan seredeňde köp zat aşakda görünýär. Myhmanhananyň myhmanlary agşam sagatlary ýigrimi bäşinji gatda oturyp, şäheriň owadan görnüşini synlaýarlar we iýip-içýärler. Biz Maladýa gelende Oraza baýramy başlady. Malaýziýada Oraza baýramy nähili bellenýär diýip soraýanlar üçin biz ýörite myhmanhanlara baryp sorap gördük. Öz myhmanhanamyzdan soradyk we ýoldaky käbir kafe-restoranlardan soradyk. Oraza baýramy wagty Malaýziýa tüýs gidäýmeli ýurtlaryň biri. Sebäbi Malaýziýanyň esasy dini musulman din. Malaýziýa juda köp syýahatçylar gelýänligi sebäpli bu ýerde kafe-restoranlaryň köpüsi gije-gündiz işleýär. Oraza tutýanlar myhmanhananyň kabul ediş bölümine gelip, agzyny bekleýändigini duýdursa, irden üç otuzda myhmanhananyň stolowoýy işläp başlaýar we irden üç otuzdan eýýäm selälige gelip nahar iýip bolýar. Näl naharlar iýip bolýar? Naharlar müşderileriň öz saýlawyna görä, şwedski stol, ýagny özüň saýlap iýýäň. Ondan köp ikinji nahar, ýene şonça çorba, kaşa, şuňa meňzeş naharlar, ýene ona golaý salatlaryň görnüşi, ýene onlarça desertlaryň görnüşi, ýene onlarça fruktularyň görnüşi, kofe, çaý, ýerli miweleriň swežewyžity soklary, garaz, iýgiçki temasynda Malaýziýa gaty gowy hyzmat edýär. Hatda Malaýziýada ýerli halk bilen tanyşsaň, birinji berýän soragy iýgiçdiňmi diýip soraýar eken. Sebäbi olar iýgiçkä uly üns berýär. Hatda täze tanyşan adamlar bilen oturyp iýip-içip, şonuň nähili adamdygyny tanap bilýärler. Gidiň aýtmagyna görä, nahar iýende has köp iýen ýa-da dogumly iýip bilýän Adamlar, diýmek şol adam gowy işläp bilýän we özüne göwni ýetýän adam diýen düşünje barmyş. Malaýanyň milli nahary el diýilýär. Elinden sowasy akyp, penjeden aşak gaýtsa gowy görýär ekenler. Bizem bu naharlaryň hemmesini barlap görmek üçin, elbetde tarelkany poluny dolduryp, barlap gördük. Malaýanyň milli naharlary ajyrak bolany üçin, olar ajyly iýmäni gowy görýär. Ýöne myhmanlar öz islegine görä saýlap, seçip alyp bilýärler. Biz ertirligine Ertirlikde hökman ýesirje şokolad pasta bolmaly. Öýde syýahatda elmydama ýesirje şokolad ýanymyzda. Hem tagamly, hem lezzetli, hem peýdaly. Beýleki wideolarymyzdan görşüňiz ýaly, öz zadyň özüňki bolýar. Nirde bolsagam, haýsy ýurtda bolsagam biz eçil içýäs. Bul iň ýokary hilli miwe suwy. Malaziýadaky myhmanhanalarda selärlik üçin irden üç otuzda işläp başlaýar we agşam agzaçar üçin isleseň myhmanhanada, islesegem şäherdäki ýüregiň isleýän kafe-restoranlarda oturyp iýip-içip bolýar. Kafe-restoranlar juda köplügi sebäpli bahalary juda amatly. Eýýäm bize däp bolşy ýaly, bir ýere piknige gitsek, daşary ýurda syýahata gitsek ýa-da okamana gitsek, uzak ýola çyksak, biz ýanymyz bilen gowurda galýarys. Türkmen gowurdagy bu islendik ýerde çorba-da edip bolýar, çörek bilenem iýip bolýar we garnyňy dok saklaýar hem-de örän lezzetli tagamdyr. Etli çörek, köşüli gowurdak elmydama syýahata biz bilen gidýär. Islendik ýagdaýda garnyňy doýuryp bolýar. Iýen wagtyň döneýin türkmen gowurdagyma we türkmen çöregime diýip iýýäň. Käwagt syýahata gidip myhmanhana juda gijräk gelsek ýa-da nahar iýilýän wagty ýatyp galsak, Onda hökman köşeli gowurdak we türkmen çörek ýanymyzdadyr. Malaýziýada myhmanhanalaryň görnüşleri, şertleri, bahalary we şular ýaly soraglar bar bolsa, kommentariýada ýa-da wideonyň aşagyndaky nomer bilen habarlaşyp bilersiňiz. Durmuş bul kitapdyr. Syýahat etmek bilen siz öz durmuşyňyzyň sahypalaryny açyp okarsyňyz. Näçe köp syýahat etseň, seniň durmuşyň şonça owadan sahypalardan doly bolýar. Biziň Syýahat kanalymyzdan berýän maslahatymyz, Syýahat ediň, dünýägaraýşyňyz giňär.
Habibi, welcome to Kuala Lumpur, bu taýy Malaýziýa, Kuala Lumpur. Hytaý Hyram diýilýän ýer. Syýahat kanalymyz arzuw edişimiz ýaly dostlar, ynha şeýle Malaýziýa geldik. Malaýziýa howasy yssy ýurt, syýahada gelýän adamlaryň sany juda köp. Biz Türkmenistandan gelen syýahatçylar bolup aýlanyp ýörüs we daşary ýurtdan, başga ýurtlardan, başga milletlerden gaty gaty köp adamlar bar we şeýle şadyýan, şeýle gowy nastroýeniýe, atmosfera. Hytaýlaryň kramyna geldik. Ýokarlary şeýle owadan. Dürli millet adamlar bar bu ýerde. Ýagşam ýagyp dur. Malaýziýa has ýagşyňam ýagýan ýurtlarynyň biri eken bu ýerde. Jaýynyň ýokarsynyň arhitekturasyny gürrüň berýär gid. Şu näme üçin diýýär şeýle aýlan bolup durýar diýýär. Bu hytaýlaryň ýaňky ynanjyna görä drakon kryşadan şeýdip taýyk gaýtmany gowy görýär diýýär we taýyk gaýdanadam bularyň kryşalarynyň ýokarsy şeýle aýlanyp durýar o-da şo üstünligi diýýär. Üstünligi tutup gazar ýalak, ýokarsy diýýär şeýle, Aýlam bolup bu diýýär. Men Gide, Gide diýýän sen çynyňy aýtýarmyň diýýär şeýle bir prikolmy diýsem ýok diýýär. Şo çyn diýýär. Indi hramyň içine girýär. Hramyň içine girmäge rugsat berilýär eken. Şeýle bir yslyja zatlary ýakyp goýupdyrlar. Yslar çykypdy. Bu taýda ýaňky Dmitriniň gürrüň berýän paloçkalary bar. Ine şu taýajyklar, taýajyklaryň no, nomrlary bar we ýaçeýkalarynda daň zatlar ýazyklydyr-da, hatlar ýazyklydyr. Ine gapdalymyzda şeýle hram. Hramyň ýany şeýle owadan. Şu gyzyl kletkajyklaryň içi bir zat ýazylan, hat ýazylan hemmesinde bir. Näme many berýänini bilemok, ýöne gaty kän şu aýnajyklar. Aýnajyklaryň içinde hemmesiniň çyra ýanyp dur we o taýda da ýaňky atlar bar, çyralar ýanyp dur. Hytaýlaryň hram bilen bagly bilýän gyzykly maglumatlaryňyz bar bolsa bize kommentariýada ýazyň. Birinji gezek biz şeýle Hytaýlaryň hramyna gelip görýäs. Kän türkmen turistlerem kän, daşary ýurtly turistlerem kän. gaty üýtgeşik atmosfera bar. Ana şeýle toý bolupdy. Toýda şu hrama gelip surat düşýär ekenler. Surata düşülýär hramda. Malaýziýa nädip syýahat etmeli? Malaýziýa Türkmenistandan gaýtmak üçin wideonyň aşagyna kontaktlaryny goýýan. Syýahat bilen bagly bahalar, bilet, ýol, otel, iýip-içgi, başga nähili soragyňyz bar bolsa kommentariýada ýazyň ýa-da liçkada ýazyň. Türkmenistandan gelen turistler surata düşýärler şu wagt. Gaty gowy adamlar bar bu ýerde. Daýylar, daýzalar. Oglanlar, gyzlar syýahaty gowy görýärler, şeýle tebigatyň gowy ýerlerini, dünýäniň gowy ýerlerini gowy görýärler. Şeýle gowy atmosferadan, üýtgeşik ýurtlardan lezzet alýarlar. Açyk howa, ynha ýagyş ýagypdy dostlar we howadam gaty maýyl, gowy howa. Malaýziýanyň Soltanynyň köşgüne geldik. Köşk öňünde turistleriň arasynda. Nirde bolsaň hem öz zadyň özüňki bolýar. Howasy şeýle sowujak suw gerek zat şu howada. Bu taýda ýaňky gidiň aýdyşyna görä, Malaýziýada on iki sany ştat bar diýýär, olaryň hem dokuz sanysynda soltan bar diýýär. Dokuz sany ştadyň soltany, soňra Malaýziýanyň öz soltany bar diýýär-de, ine patyşasy onuň. Bu taýda-da naşy Malaýziýanyň patyşasynyň oturýan köşki. Turistler gelip bärde surat düşýärler, wideo düşýärler. Hatda soltanyň saýlanýan tertibi nähili bolup geçýär diýýär. Bärde žrebýowka çekýärler diýýär-de, şo dokuz sany soltan. Kimiň žrebýowkasy düşse, şol diýýär, ýaňky bäş ýyl ýurdy dolandyrýar diýýär. Ondan soň ýene soň täzeden žrebýowka çekýärler diýýär-de. Ýöne öňki Gatnaşan gatnaşyp bilenok diýýär. Şol dokuz sany krug täzeden aýlanýança diýýär. Poçotnyý soldat duşdaýda. Her kim gelip muň bilen surata düşýär. Nasrin, Hello! Gözüni, gözüni gyrpýar bize nanaşdaýda. Hemme kim surata düşýär. Şeýle patyşanyň nemesi. Edil derwezäň agzyna gelip adamlar bärde surata düşýärler, wideo düşýärler. Zabordan içine şeýle düşürip bolýar-da arkaýyn. Patyşaň oturýan köşgi ine şu taýda. Apa haber. Ana şeýle owadan ýer. Bu taýda ýene bir üýtgeşik zat bar. Ine şu taýda suwenir magazin bar-da, marožni zadam satylýar-da. Ýörite şu köşgüň ýanyna suwenir turistler üçin e, söwda edip biler ýaly suwenir magazin hem goýlan. Ine ol ine şu tarapda. Şeýle gitseň, ana magaziniň agzy görnüp dur. Turistler gelýärler. Ina, şu tarabymyz ähli gelen turistler dostlar. 15 minut. 15 minutda ýene gelýär, ýene şunça adam ýene gelýär, bul adamlar gitýär, ýene 15 minut. Atly oglanlaram barda. Ina Malaýziýanyň aty. Apa haber. Apa haber diýmek, malajalaň dilinde, gowmy ýagdaýlaň diýmek. Bularam bakaýy diýýär. Bir zat bakaýy diýýär. Gowy, gowy, sag bol diýeni. Malaýziýanyň Kuala-Lumpuryň iň esasy myhmansöýerlikleriniň birisi bul Petronasyň ina ekizler başnýasy. Segsen sekiz gat diýýärda gaty. Kyrk birinji, kyrk ikinji etažynda köpri barda. Bu köprem şul iki binany birleşdirýän köpri. Bu taý ofisleri, işleýänleriň ofisi. Içinde beýle ýaşaýan neme ýok, razwlekatelnyý ýeri ýok diýýär. Belki aşaky gatlarynda söwda merkezi bolup biler, ony hem häzir gelip göreris. Kuala Lumpuryň ina megapolis ýeri dostlar. Syýahat kanalymyz arzuw etdi, ahyr biz geldik naş taýda. I şu daş töweregiň nebeskrýoblar. Ähli tarapyň dostlar gaty beýik beýik nebeskrýoblar. Malaýziýada jalan diýilýär köçelere, bu taýsam Piramli jalan diýilýän ýerde. Şu wagt edil ýoluň gyrasynda dos. bina ýetseň, ony ýokarda görnenok, gaty beýik bina. Petronasyň binasynyň ortasyndaky köpri dostlar, bul ikisine birikdirilmedik, ine, aşagyndaky iki sany şeýle aýak durandyr da, ine, şeýle, şo aýagyň üstünde duran köpri-de. Sebäbi bina dym beýik bolany üçin, bina ikisi her haýsy bir tarapa gymyldap durýar diýýär-de, belli bir santimetrde. Şonuň üçin köpri ikisine birikdirilen bolsa diýýär, onda diýýär köpri. döwülýär diýýär. Iki sany bina ony ýa gysýar diýýär, ýa-da gaçyrýar aşak diýýär. Şonuň üçin ol aşagynda, ýaňky şarnirlerde oturdylan ýerde. Howa gaty yssy bärde. Salkynjyk tebigy suw halas edýär. Dostlar, Kuala-Lumpura Malaýziýa syýahat etmek üçin nädip gelmeli, bilet näçe manat, otel näçe manat? Umuman hemme maglumatlar wideonyň aşagyndaky telefon nomeri bilen ýa-da ana şu görýän Instagram kanalyňyzdan habarlaşyp bilersiňiz. Aýly syýahat iň amatly we iň owadan ýerleri görkezýän syýahat kompaniýa. Kuala Lumpur şäherindäki Milli metjidine geldik. Maňa arkamyzda görünýän ýer, bul Ştaýnyň metjidi. Gidiň aýdyşyna görä, metjidiň dizaýny örän üýtgeşik ýasalan. Üstüniň gümmezi bärde şeýle açylyp oturylan zontiki. ýaly ýasalan diýýärdi. Metjidiň, ýurduň ýene hatda musulman dininiň şeýle ýene ösjegini, ösmegini göz öňüne getirýär diýýärdi. Şeýle on alty burçly ulalyp açylyp oturan kupal, ýaňky açylyp oturylan zontigiň şeklinde ýasalandy. O zontigem açylansoň gümmez emele gelýär. Bu arkamyzda görünýänem ýaňky metjidiň minarasy, bu bolsa ýapylan zontik şeklinde minaranyň ýokarsy şekillendirilen. Şeýle gyzykly gürrüňler aýdyp berýär gid. Hatda ine şu e, metjidiň görülýän stoýkalary bardyr, sütünleri. Sütünleriň içi boşluk diýýär. Bu sütünlerden ýagyşdan ýokardan e, ýagyşyň suwy ýagyp, e, toplanyp metjidiň içinde aşagynda nemesi bar diýýär. Ine rezerwuar bar diýýär-de, suwy ýygnap, filtr edip, ýöne şu suwy ýagyşyň suwuny ulanmaga mümkinçiligi bar diýýär. Ýagyş. Bu-da Malaýziýa şäheriniň bir myhmansöýerliginiň birisi. Gelen turistler hökman bu taýlarynam aýlanyp görýärler. Häzir biziň turumyzda şeýle Türkmenistandan gelen turistler aýlanyp ýörler. Gowagyň agzynda ullakan şeýle heýkel bar. Gowagyň agzy şeýle adamlardan doly. Kepderiler dostlar, şeýle kepderiler iým alyp berýän. Ýanyňda uşupdy. I plus bärde maýmynlar hem aýagyň aşagynda doly. Ýöne adam gaty kän, aýdyp diýer ýaly däl. Wagt hem az.
Batu gowaklary, bu Kuala-Lumpur şäherinden on üç kilometr uzakda ýerleşýär. Metro bile gitseň on ringgit. iki dollar töweregi. Batu gowaklarynda çykýan iki ýüz ýetmiş iki sany basgançak bar. Bu basgançaklardan ýokary çykmaly. Bul dünýädäki iň uly gowaklaryň birisi. Biziň Türkmenistandaky Kowata gowagyna meňzeýär. Ýöne ýokarlygyna gitmeli. Bu gowagyň emele gelmeginiň dört ýüz million ýyl taryhy bar. Ýöne bir müň sekiz ýüz altmyşynjy ýyllara çenli bu taýda awçylar ýaşapdyr ýa-da awçylar dynç alypdyrlar. Bir müň sekiz ýüz altmyşynjy ýyllardan soň bu ýerlere göçüp gelen hytaýlylar gowagyň içinden guşlaryň, ýerganatlaryň tezeklerini ýygnap, gögerenimlere ders hökmünde we derman hökmünde ulanypdyrlar. Haçanda bir müň sekiz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda amerikaly tebigatçy William Gornidey butak gelende, ondan soň Batu gowagy dünýä medeniýetlerine meşhur bolup başlapdyr we häzirki günde bul Kuala-Lumpuryň iň esasy myhmansöýerlikleriniň birisi bolup durýar. Emma başga maglumatlara görä, ilkinji bolup bu ýere Hindistanyň söwdagäri Tambusami Pillaýy gelipdir diýýär we şonuň üçin ol gowaga hindileriň ynanjyndaky Murugan söweşiň gahrymanynyň heýkelini ýerleşdirmegi makul bilipdir. Şeýle-de gowagyň içinde birnäçe sany hindi dininiň heýkelleri ýerleşýär. Bize kommentariýada ýazýan käbir agzalarymyza jogap bolup, hindileriň ýa-da hytaýlaryň ybadat etýän ýerlerine gelip görmek, bul bu ýerleriniň medeniýeti, taryhy, geografiýasy bilen gyzyklanyp gelip görmek manysyna gelýär. Hökman musulman oglan bolup, bir gün ýarym gün başga ýurtlara gelip, şeýle ýerleri zyýarat etmek, ol musulmanlykdan çykmak diýen manysyna gelenok. Elhemdülillah, bizem musulman oglan. Ýöne şeýle millionlarça turistler dürli ýurtlardan, dürli medeniýetlerden gelip, bu medeniýetleriň nähili ýaşaýanlaryny, Başga nähili medeniýetinde gyzykly zatlaryň, üýtgeşik zatlaryň bardygyny görmäne gelýärler we bu ýere gelýän syýahatçylaryň yzy üzülenok. Bir müň sekiz ýüz togsan ikinji ýyldan başlap bu ýerde Tamil festiwalyny geçirip başlaýarlar. Bir ýarym million adam bu festiwala gatnaşýar. Dürli reňkdäki hindi gyzlary görüp, edil Hindistana geleniň ýaly bolýaň. Bu ýerlere geleňde ilki bilen ünsüňi çekýän zatlar, basgançaklaryň dürli reňklere boýalmagy. Birnäçe ýyl mundan öň bu ýerde ýek bir basgançak bar eken. Soňra wagtyň geçmegi bilen basgançaklaryň sany köpelipdir we olary dürli reňklere boýap, bezäpdirler. Hem-de biziň ýurtlarymyzda köçede pişikler, itler gezýän bolsa, bu ýerlerde maýmynjyklar gezýär we maýmynjyklar bu ýere gelen adamlaryň berýän zatlary bilen iýmitlenýärler. Maýmynjyklardan başga kepderiler bar. Adamlar ýörite kepderileri iýmlemek üçin bugdaý alyp, olary iýmläp, surata düşýärler. Maýmynlar kamerany tanaýarlar, eger kamerany goýsaň, telefony goýsaň, telefony degenoklar ýöne elinde paket bolsa gelýärler, asyl, asylýarlar. Kutaýsy, Batu Keýwiniň iň ýokary toçkasy, iň ýokary toçkasyna çykdyk. Howa gyzgyn, bu gün günem çykdy, şeýle derleýäň, polibom derleýäň bärde. Ýokary çykmagy her kim başaranok, diňe zorlar çykýar, ýokary çykansoň zor içýäs. Umuman biz syýahat edende nirä gitsek öz suwumyzy içýäs-de. Öz suwuň özüňki bolýar.
Iki ýüz ýetmiş iki basgançak ýokary galandan soň, gowagyň içine girýäň. Gowagyň içinde muzeý bar we birnäçe heýkeller gowagyň töründe dagyň ýokarsyndan ýene asman görünýär. Batu Cave diýilýän ýeriň içine geldik. Nä ýokarymyz Batu gowagy diýilýär. Şeýle gowagyň iň ýokarsy bu. Gowagyň içine gireňde naşeýle hindileriň hyram bärde. Şeýle-de gowagyň içi maýmynjyklardan doly, adamlar, turistler, zyýaratçylar, dürli ýurtlardan gelen juda köp, aýdyp diýer ýaly däl we bu taýda örän gyzykly atmosfera bar. Gowagyň içiniň howasy dymyk, elbetde iki ýüz ýetmiş iki basgançak ýokary çykandan soň ondan hem beter dymyk bolýar. Türkmenistanda käbir zyýarat edilýän ýerler bardy, adamlar gidip zyýarat etýärler, isleg-arzuwyny aýtýarlar. Bärde Malaýziýada şeýle Batu gowaklary diýilýän ýer, Batu Caves diýilýär. Hindileriň gelip zyýarat etýän ýeri, ýörite şeýle bir wulkandan dörän dagyň içindäki gowakda. Turistler beýleki adamlar üçin Butaýy, bu medeniýeti, Butaýynyň owadanlygyny görmek üçin, Butaýynyň dizaýnyny görmek üçin ýerleşýän ýer hakykam üýtgeşik dagyň orta arasynda we Hytaýyň iň gyzykly prikollarynyň biri hem şeýle maýmynlar e, kän nemede, ana dagyň üstünden düşüp gelýär makakalar. Häzir elinde paket bolsa ylgap gelýärler dänim, näme bar, näme berjek diýip ýaňky e, iýjek bolup başlaýarlar. Ana makaka şu taýda otyr, arkajygymyzda iýip otyr bir zatlar. E, her e, adamlar zat berýärler, bular iýer ýalak. Ana şeýle. Eliň degirseň, eliň dişlemegi mümkin ýerde. Şonuň üçin ellemäniň gowy. Başga-da syýahata geljek turistler üçin makakalar şeýle eliň gapdalynda dur, ýöne ellemäniň gowy. Eger dişlese, neme, ýaňky bularyň dişinde birnäçe bakteriýalar ýygnanan diýýär. E, zaraženiýe, onuň yzynyň abrabotkasy başlaýar. Şonuň üçin e, ýakynrakdan surata düşüp, e, eliň degirmäniň gowy. Kim-kim bärde wideo düşürýär, surata düşürýär. Hiç hili bärde surata düşmek, wideo düşmek geň görlenok. Bizem arkaýyn wideo düşürýäs. Bärde ondan käbir e, milletler gelýär, gel surata düşerli, wideo düşerli diýip. Ondan olar bilen surata düşýäs. Indi gowakdan aşak düşüp başlaýarys. Gowak arkamyzda galýar. Aşaklygyna düşýär, sebäbi adam gaty kän gelýär. Bize görmäne malajedy gaty ýerkän. Reski görüp aýlanyp gidäýmäse. Gelen turistleriň içinde has professional kamera, has professional Obýektiwlaram bar. Hana maýmyn selfie ederek. Kis kis kis kis. Kis kis kis. Bir zat berseň seredýär, bolmasa seredenem. Ha, ana. Ana maýmyn seretýär. Bize git maýmynlara hiç zat berme diýdi. Şonuň üçin almadyk hiç zat ýöne. Bu ýerde e, hindiler zatlar neme etýär eken? Banan zat getirip e, berişdirýär ekenler. Ýaňky Karmit etýärler biz. Karmit etmeliler diýse almadyk diýse. Maýmyn gaty kän dostlar bärde. Agaçlar iki gapdalyň tokaý dagyň üstü durşuna şöyle e, agaçlyk tokaýlyk. Ya bäriň dilinde jeňellik diýilýärmi? Gaty ýaşyl. Gaty neme ösümlik. Ösümlik dünýäsi gaty baý. Yani şöyle otur maymynlar aramızda. İyi her geçenem bular bilen surata düşüyor. Esasy eliň degirmende ama ýa dişlemegiň mümkin. Şonuň üçin men gyzyma düşüp gelýär. Bolly minip düşdüň, eýäm sen gara deri bolýaň bärde. Normalny. Derlemek normalny. Gowagyň içini aýlanyp bolup, basgançaklardan aşak düşýäň. Eýäm aşakda dürli miweler satylýan dükanlar we tematiçeski dükanjagazlar, bar. Batu gowaklary Malaýziýada özüniň owadanlygy bilen we bu ýere gelýän turistleri bilen örän meşhur. Gowak ile bagly soraglar bar bolsa, kommentariýada ýazyň. Hatda biziň bilmeýän maglumatlarymyzam bilýän bolsaňyz, kommentariýada belläp geçiň.
Butik Bitang diýilýär. Butak, Butaýy Malaýziýanyň finansowy merkezleriniň birisi. Biznesiň gülläp ösýän ýeri, gaty köp söwda bolýan ýer. Şu wagt metrodan düşdüklenim, ýagny çeýe iýmäge gidip barýarka, i bärde ýoluň gyrasynda mesne konsert bolup dur. Gaty kän adam, gaty güýçli konsert, şeýle. Žiwoý muzka, rok gidip dur-da, rok muzka. Mest aýdymçylar aýdym aýtsa, häzir aýdymyny görýä. Bu taýda ýüzlerçe, müňlerçe adam hemmesi üýşüp şu konserde seredip durlardy. Reklama gaty ösen bärde şeýle. Özüm biz reklama işleden soň göni reklama bannerlerini gözümizi görýän. Şeýle. Turist adam kän. Iňlis dilinde rock muzika gitmişdi aýdyma. Şeýle. Edil ýoluň gyrasynda, köçäň ugrunda şeýle konsert ýüzdi. Adam gaçkän, bizem türkmen turistler bolup aýlanyp ýörüs. Bärde gyzlar, oglanlar, türkmen dostlarymyz wideo düşürýärler, surata düşýärler. Kuala-Lumpuryň Jalan Alor diýilýän ýerine geldik. Bu taýy Jalan Alor diýmek, ýol, nahar, nä eýýäm, nahar, can I take? Ina dostum eýýäm nahara gel diýýärler şu taýda. Iň nahar kän iýilýän köçeleriniň birisi. Ýol diýmek jalan, alor diýmek hem iýmek diýýärdi, nahar diýmek. Indi şu taýda şu ýoluň, şu ýoluň ugry jalan, alor. Bu taýda iň köp naharlaryň iýilýän ýeri. Indi naharlaryny görýäs häzir. Indi haýsy milletiň haýsy nähili naharlary bar, özem bahasam amatlyja we ýoluň gyrasynda taýynlapdy, üýtgeşik taýynlaýardy. Osminogyň aýagy dostlar, ynha şeýle. Özüň saýlap alýaň, werkstaýda bişirip berýär. Osminoklar tagamy nähili bilemok, iýip göremok, sebäbi more produkty gowy görýän, indi hemmesini däl. Ştaýda-da muny bişiripdi bu dostumyz i adam gaty kän bärde. Üýtgeşik nahar iýesimiz geldi-de, üýtgeşik ýere geldik. Bu taýynyň naharlary biziň garaşymyzdan hasam üýtgeşik, hasam gyzykly eken. Indi häzir bu taýynyň naharlaryny bir çetinden Barlap görmeli, ha näçesi garnymyza sygýar. Ina ýoluň üsti şeýle restoranlar, şeýle kafeler. Hemme ýer, hemme ýer. Hemme ýer şeýle, ina bu ýerde ýene e, kitaýski kuhnya görnüşler. Dostlar, e, Ştaýda naş restorana geldik. E, Sky Grand Sky. Grand Sky restoran Jensen aganyň restorany ekeni. E, Jensen aga bizde lobster

Malaýziýada Jalon Alor diýilýän ýerde lobster iýip görýäs. Ýa lobsterim gaty üýtgeşik sousda bişirildi. I ýörite ellik berýär lobster iýmek üçin. Bunam ýörite ellik berýär. Şeýle ellik bilen tutup, e, wilka bilen içini alyp iýmeli diýýärdi. Görýäs tagamyny, sen şuny iýip görseň, soň diýýär, geň galarsyň diýýär tagamyna dostlar. Ina şeýle lobster açýas i şu sousyna batyrýas. Ýagly, meskä gowy bolanda, meskä sous diýä. Oh, tagamy gowy ilk görýär. Bismillah. Öwrän ilk görüş, gaty gowy. Nirde bolsagam öz zadymyzy içýäris. Öz zadyň özüňki bolýar. Nado bak. Lobsteriň içi şeýle alynýar. Gyzgyn ot. Şeýle alýan. E şu sousuna batyrýan da. Ýörite sous. E onu ilk birer şeýle. Malaziýa geleniňe degýän ýer. Hakykam gowy. Esasy maksatlaryň biri Malaziýa gelip lobsterik görmekdi. Malaziýa nädip gaýtmaly wideonyň aşagyndaky kontakt bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Malaziýada deňzi görmek üçin Ketam adasyna gitdik. Kuala-Lumpur şäherine metro münüp, Kiel Centrala gelmeli. Metronyň bahasy üç ýarym ringgit, dollarda ýetmiş sent. Bu ýerden alty ýarym ringgide poýizde bilet alyp, poýizde gitmeli. Poýiziň bahasy bir nokat üç dollar. Poýiz Kuala-Lumpur şäherinden porta getirýär. Poýizden düşen ýeriňde göni portda gämä münýäň. Gäminiň bahasy on ringit, iki nokat bir dollar. Şeýle gämi kyrk minut kyrk bäş minuda Krab adasyna alyp barýar. Ýerli halk gäminiň birinji gatyna münýär. Gäminiň içinde konsioner işläp dur. Biz deňizi görmek üçin gäminiň ikinji gatynda oturdyk. Bir gapdalyň ada, bir gapdalyňam port. Deňziň howasyndan dem alyp, ýarym sagat ýol dowam edenden soň, Ketam adasyna ýakynlap başlaýar. Bu ýerde birnäçe sany ownuk adalar bar. Adalar ýam-ýaşyl jeňňellige, tokaýlyga bürenip dur. Ketam adasyna ýakynlap başlanda, suwuň gyrasynda balyk plantasiýa, krab plantasiýa we beýleki deňiz önümlerini öndürilýän plantasiýalary görmek bolýar, ýagny fermalar. Plantasiýalar deňziň içinde ýerleşýär we şo ýerde ýatyp-turýarlar. Ketam adasynyň portuna gelip düşdük, bu ýerde hemme zat aýakda dur. Deňziň suwy gije köpelýär, gündizem azalýar. Şol sebäpli üç metr dört metre golaý tapawut etýär eken. Biz ýerli işläp ýören oglanlardan soradyk, olaryň iňişesiniň gowy däldigi sebäpli bize ýedi on metr arasynda tapawut etýär diýdi. Wideonyň dowamynda on metr diýýän ýerimiz şol üç metr dört metr diýmek manysyny berýär. Anyk maglumaty wideony düşürip bolandan soň öwrendik. Kitam adasynda gury ýer ýok. Agşam adany suw basýar, gündizem suw yzyna çekilýär. Şonuň üçin ähli jaýlar, ähli ýollar, ähli binalar birnäçe metr sütünlerde ýeriň üstünde goýlupdyr. Krab adasyna geldik. Paromdan düşen ýeriňde ýene Ketam diýip ýazypdyr, Ketam diýmek, krab diýmek bularyň dilinde. Bu adada Awtonom ýeme motor sürýär ekenlerde. Onuň iň gyzykly zatlarynyň birisi, ýene e, krab ada sizýär-de, pulaw ketam. Ana, işte ýazylyp ýazyklydy. Pulaw ketam diýip, pulaw ada, ketam krewetka, e, krewetka diýen krab diýmekde. Arkaýyn şu görülýän e, zat durşuna krab ştaýlary. Ina, jaýlary köpüsi şeýle aýakda dur bärde. Ine, krab diýip şunuň üçin aýdylýar eken. Eýýäm şu görünýän palçyk meýdançanyň içi durşuna krab. Menä şu görülýän garaja nokatlar, bular krablar, neme däl, daş däl, zat däl. Hemmesi krab, diri özlerem şeýle aýlanyşyp ýörler. Taýda ýaňky kitaýski kafe bar-da, eýýäm adamlar bu gün häzir neme iýip-içip otyrlar. Bizde kakadylan balyk diýilýäniň. Bularda kakadylan balygyň, soňam kakadylan moreproduktanyň şu taýdana bir elli sany dagy görnüşi bar-da. Dostlar, kim krewetkany gowy görýän bolsa, krewetkanyň şeýle suşonnyý görnüşi, ýene birnäçe sany balygyň görnüşlerem bar. Ynha, beýle ulakan suşonnyý balygam bar-da. Ýöne hemmesi ýörite upakowka edilen. Ýigrimi bäş ringit diýýär krewetkanyň guradylan görnüşi. Mundan alyp hökmany iýip göreris, sebäbi beýle arzan bu taýda bir. Ýüzlerçe krewetka bar. Olar ýaly içerden gabat gelip göremokdym. Bu ýerde ýaşaýan adamlar balykçylyk we turizmden gün görýärler. Adanyň daş-töweregi balyk we deňiz önümleriniň plantasiýalaryndan dolup dur hem-de bu üýtgeşik adany görmäne gelýän syýahatçylaryň yzy üzülenok. Bul ada gelip adamlaryň üýtgeşik durmuşyny görýärler we bu ýerde deňiz önümlerini iýip-içip, lezzet alýarlar. Hem-de Kuala-Lumpur şäherini deňiz synlamak üçin iň ýakyn ýerleriň birisi bolup durýar. Ketam sözüniň terjimesi krab diýmek. Krab adasy bolýar. Sebäbi gündiz deňziň suwy yza çekilenden soň, Adanyň üstünde millionlarça krablary görmek bolýar. Elektromotor arenda aldyk krab adasynda. Dräzer kartany alyp gelýäs tänim. Şu adanyň içinde neme elektromobelt aýlanyp görýäs. Bärde hemme ýerde tigr şeýle elektriski motorlar arenda berilýär eken, kän eken. Eger içki transport bilen hereket etseň, bahalar gaty amatly. Indi bu adada esasy maksadymyz biz biraz deňiz görmekdi. Deňizi gördük. Moreproduktolar kän diýerler. Olary iýip görmekdi. Tok bile işleýän motor alyp, adanyň içini syýahat etdik. Yny bary-ýogy bir ýarym metrlik ýolda tutuş adanyň içini aýlanyp çykdyk. Torly gidip barýarys.
Elektriski motor. Gaý zat ýok eken, prawoda soranoklar, bizem basyp barýarys men şeýle. Sessizje gitýär, gatyga o ýöne woditel täze öwrenje, garantiýa ýok kimin diýär. Ýöne kän sürüp bilemok diýär. Bize bärde işläp ýören indoneziýaly oglanlara gabat geldik. Dostlar, Nanang Gusumba Indoneziýadan gelipdir. Ketam. Ketam, ýaňky krewetkalar adas diýilýän ýerde işleýär ekeni. Nanang Gusumba biz na tap fanta sowgat berýäs. This is for you. Nanang Gusumba şu wagt bize şuny gürrüň berdi-de, on metre çenli suw irden diýä on metre çenli galýar diýä, i düşýär diýä. Şonuň üçin ina Şu wagt häzir suwuň giden wagty irden daňdan diýä on metr galýa diýä on metr tapawut etýä azy suwuň içinde ondan soňam ýene aşak gitýä. So my name is Nanang Kusuma I come from Indonesia I am working Malaysia Ketam welcome to Ketam Mister Kerim.

Nesip etsin.
Ay Nima. Nima.
Nima.
Nima.
Nima. Your name, right? Nima. Nima. Your name.
Bu dostumuzun adı Nima dostlar. Nima hakada na şeyle alaca dakıp berýär hazır. E, Türkmenistan hakkında bular hazır gyzykly zatlar aýdyp berdik. Bärde bular öwrenip otyrlar. Okay. To Malaysia. Malaysia. Pulau Ketam is isleýän. Ada palçyk durşuna neme suwuň içinde dur, soň neme bolan wagty, suw köpelen wagty adaň üstüne çykýar dä nim zat bolýar ekeni, e, suw basýar ekende, ýöne üstünde ýaşaýyş onda-da dowam etýär, sebäbi jaýlar şeýle galdyrylan bir, e, bir ýarym metr ýaly. Käbir ýerde iki-üç metre çenli şeýle sütünleriň üstünde dur, emeli nemeler. jaýlar. Balykçylygyň şäheri-de. Bu taýda leňňeçmi, krewetkamy, ondan soň balyk plantasiýalary ekeni. Şu taýda neme etýärler? Ýaňky wideoda başda ýetip gelýärkä daş-töweregi, adanyň daş-töweregi krabowy plantasiýa. Bu ýerde ýaňky ösdürýärler. Dostlar, ýa şu görünýän suw Kanal irden sagat bäşde on metr suw ýokary galýar diýýär. On metr suw ýokary galýar-da, şu duran gämiler, iki tarapda-da gämiler ýüzüp bilýär arkaýyn. Ondan soň gündiziň dowamynda ýene on metr aşak düşýär diýýär-de. Şeýle on metr tapawut etýär bärde suwuň nemesi bir günüň dowamynda urybyny. Sebäbi bu taýpy, bu taýpy Hindiokýan taraby Malaýziýanyň. Ondan ina şu jaýlaryň arasy bar. Şu taýlarda şu wagt palçyk bolupdy, balota bolupdy. Bu taýlar suw bolýar ekende, onuň e, bir bir iki sagat, bir sagat, bir ýarym sagat ýaly suw bolýar. I bolly soň suw aşak düşýär. Ýene palçyk bolup durýar-da, ertire çelli ýene ýanky suw gelýänçä şeýle durýar ekeni. Bu örän tagamly we örän meşhur krab. Köp syýahatçylar ýörite şu kraby iýip görmek üçin Ketam adasyna gelýärler. Elbetde şunuň ýaly delikates krabyň bahajygy bar eken. Birnäçe sagatlap Ketam adasyna syýahat edenden soň, gämä münüp, ýolumyzy Kuala-Lumpur şäherine tarap dowam etdik. Gämide adany görmäne gelen başga ýurtly syýahatçylar bilen bile gaýtdyk. Bu gezek Nepal döwletinden gelen gyzlar bile tanyşdyk. Nepally gyzlara türkmen tahýamyzy we ýesirje püreden sowgat berdik. Püreni ilk görüp, örän haladylar. Türkmen tahýamyzy bolsa begenip, biziň bilen porta gelýänçä geýip gaýtdylar. Elbetde, ýanymyzda diňe oglan tahýa bardy. Biz bu tahýanyň oglan tahýadygyny aýtmadyk. Emma olar biziň tahýamyzyň owadanlygyna aşyk bolup, tahýany geýip surata düşdüler, wideo düşdüler we bizden örän minnetdar boldular. Syýahat etmek Üýtgeşik ýerleri görmek we üýtgeşik ýerlerden gelen adamlar bilen tanyşmak, bu örän üýtgeşik duýgy. Syýahat kanalymyzdan size berýän maslahatymyz, syýahat ediň, dünýägaraýşyňyz giňär. Malaýziýa nädip gelmeli? Biledyň bahasy, otelleriň bahasy we beýleki şertlerini bilmek üçin Wideonyň aşagyndaky nomer bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Malaýziýanyň milli naharlaryny iýip görmäne geldik. Ol ine şular ýalak bananyň ýapragynyň üstünde berilýär. Bul tarelka zat berilenok, stoluň üstüne bananyň ýapragy goýulýar we ýapragyň üstüne şuny goýup berýärler. Islän ýeriňe ýanyňda alyp gitseň bolýar diýýär. Üstesine-de na indi nahar nähili bularyň şeýle tüwi, tüwiň üstüne dem ýaňky souslary guýýar. Bu-da ownujak balyk gowrulan. Türkmenistanda iýip bolmaýan naharyň biri. Hatda indi bizde-de banan ösüp başlady, belki bizde-de bişirse bor, ýöne ady gowy eken. Näme üçin el diýýäň diýip kommentariýa ýazýarlar. Däbi Şu nahary el diýmeli. Ajy diýdi, indi şuny eliň bile garyp iýýäň. Banana Bro diýilýän malazis kafä geldik. Bu taýda ine şu däp-dessury el diýmek ekeni dostlar, ine şeýdip elde iýilýär. Ýandanam näme goşup iýesiň gelse şeýle goşmaça berilýär. Ine men mysal üçin balyk bilen towuk aldym, bu taýda-da uwunlyjak balyk bar. Dostumyz. E, Malaziýada bize Josh Sok güýç berýär. Naharyň gapdalyndan näme? E, Josh Sok içýär. Eti alýan, garýan şöyle. Aýsy bile ýesin gelse. Tagamy örän üýtgeşik bolýar eken dostlar. E, Ana birinji gezek iýip görýän şöyle üýtgeşik nahary. Ina şöyle eliňle garýan. Ýaram bir hili sowsa ýatyrlar.

Şeýle kombinasiýadan, birnäçe kombinasiýadan ýasalýan tagam eken. Nahar bilen bagly goşmaça soraglar bolsa bize kommentariýada ýazyň. Haýsy ýurtda nirde näme iýsegem ýany bilen öz suwumyzy içýäs. Öz suwuň özüňki bolýar.
Minara Kuala-Lumpur, resmi ady, Kuala-Lumpur telebaşnýasy. Bu başnýanyň beýikligi dört ýüz ýigrimi bir metr. Munuň gurluşygy bäş ýyl dowam edýär. Jemi on bäş sany gatdan durýar. Bir müň dokuz ýüz dogsan altynjy ýylyň ýigrimi üçünji iýulynda açylýar. Başnýanyň dört ýüz ýigrimi birinji gatynda anten bar. Bul Kuala-Lumpur şäheriniň esasy myhmansöýerliginiň biri bolup durýar we simboly bolup durýar. Bagşyjanyň üstünden şäher örän owadan görünýär. Bize Bagşyjanyň üstünden agşam sagatlarynda Kuala-Lumpur şäherine seretmek nesip etdi. Kuala-Lumpur bagşyjasy, bu şu telewyşka ady bilen belli, mundan beýik diňe bir sany, iki sany nebosgreb bar. Üçi. Oçura durup girmeli biledi. Bir 20 e, dollar ýalyrak bilediň bahasy. Ine bu gapdalymyzda Petronasyň başnyýasy. Şulardan adamlar gelip surat düşürip durlar. Kuala Lumpurda bahasy arzan e, tekstil, dürli sowgatlyk, şoňa meňzeş harytlar satylýan ýere geldik. Ine bahalary şeýle görkezilen köp ýerde. Gaty amatly bahalar. Şu wideoda bahalaryny görkezýäs. Ine Times Square diýilýän ýerde näçe bahasy? Biri bilen baha döwmek ýa deňeşdirmek üçin däl-de, gyzykly, ondan kime, kime gerekli bolsa, kime peýdaly bolsa, şu, şu tipdäki eşik, tekstil satýan dostlarymyz, tanyşlarymyz üçin peýdaly bolup biler. Şonuň üçin bahalaryny görkezýäs. Bärde, Malaýziýada näçeden bahalary? Eger Malaýziýa gelip söwda etjek bolýan tanyşlarymyz bar bolsa, onda ine şu wideoda biz bahalaryny görkezýäs. Maksimalnyý näçe ýere baryp bilsek, ýöne Gaty kän, juda kän. Etaž, etaž, bärde kyrk, elli etaža çenli zdaniýalar bar. Hemmesinden aýlanyp çykmaga wagtymyz bolmaýar. Ýetişdigimizden maksimalny güýjümiz ýetdigini görkezýär. Malaýziýanyň şokoladlary dostlar, ine, bir dollar, bu taýy iki dollar, tiramisular. Gaty amatly ýerine geldik. Ştaýsine Times Square diýilýän ýer eken. Malaýziýada kofelaryň bahasy gde-te üç dollarmy, üç ýarym dollar bir zat. Üç dollardan geçýär, dört dollara ýeter-ýetmez. Kofe, white kofe diýýär, mundan şeýle näçe, üç ýüz ýetmiş bäş gram. Ine şular ýaly sumkalar bar, gyzlaryň sumkasy otuz dokuzdan diýýär. O liniýada on bäşden bar, olar azrak detskirak o liniýadakylar. Ondan kim şu sumkalara düşünýän bolsa, gyzykýan bolsa, şeýleräk, men äkem sumkadan başym çykanok. Ýöne bahasy bilen bu taýda kyrk dokuz diýýär. Ine bärde on diýýär. Bu-da ženski sumkalar. Kaçestwasyna, markasyna düşünemok ýöne diňe bahasy bilen dizaýny görkezýän. Ýedi ringitden nemeler bar şeýle. Rezine gowy tapçkalar bar. Detski tapçkalar. Ýa Malaýziýa kauçuk rezini öndürmekde iň e, öňde barýan ýurtlaryň birisi. Şeýle 6 ringit bäri. E, ullankam 10 gitýär, 9 gitýär. Bu taý market baha, belki nemede mundan hem arzandyr. optimal ýan toçkalarynda ýene on bäş ýigrimi prosente çenli mundan arzana düşüp bilýär bular женский krossowkalar kim düşünýän bolsa kyrk bäşden de murskoýlar hem kyrk dokuzdan ana krossowkalaryň soňky dizaýnlary bu ýerde posudalar bölümine geçýäs bu ýerde şeýle e, demir nemeler bar kastrulçyklar bul plastmaslar aşagy aýna ýokarsy plastmas gaplar we konteýner ýadak nemeler ýokarsy bir ýarym dollar aşaklaram ýete iki iki ikiden az geçýä çaýnikler we çaýniklere nuştaýda bahalar ýazylan i surat görkezilýär

otuz bäş bahasam. Tüwi guýulýan diýýär, elli dokuzda Rice Box. Towuklar bar, ýigrimi dokuz, Angry Bird. On bäşden Ženskiý eşikler. Bularam Ženskiý eşik. On dokuz diýýär, Ženskiý eşikler.

Merdeka Tower arkamyzdaky dostlar, Malaýziýanyň hatda dünýäniň iň beýik binalarynyň birisi. Dünýäde ikinji ýerde durýar, Aziýada-da birinji ýerde durýan iň uly bina arkamyzda dostlar. Merdeka bul bärde Independence, ýagny garaşsyzlyk Binasy diýip tanaýarlar bärde. Bira garaşsyzlyk meýdançasy bar eken. Ynha garaşsyzlyk binasy Merdeka indi açylýar. Gaty beýik bina. Bu-da Malaýziýanyň Kuala-Lumpuryň iň gowy myhmansöýerlikleriniň birisi. Şu şäheriň köp ýerinden, hatda paçti hemme ýerinden bu Merdeka binasy görnüp dur. Merdeka binasynyň açylyşy nesip bolsa şu ýyl bolmaly diýýär malaýzisleň aýtmagyna görä. Şeýle beýik bina dostlar diňe Dubaýda Burç Halifat bar mundan ýokarda. Galany pes. Hatda Amerikadam, Ýewropadadam bular ýaly beýik zdaniýa ýok. Hakykatdanam zor, gowy edipdirler. Gaty gowy ullakan bina gurýarlar. Malaýziýa gaty tiz ösýän ýurtlaryň birisi, hatda musulman ýurtlaryň içinde iň ösenleriniň birisi hem diýýärler. Bu howada şu taýa çenli ýöräp gelýänçäňem zor bolmaly. Şonuň üçinem ýanymyzda zor suw alýarys. zor içýäs. Zor ýerlere zor bile gelýäs. Biz Malaýziýada mana şeýle manga satylýan ýere geldik. Bärde şeýle mangalar satylýar. Bahasam gaty arzan. Manga iýip görenler bilýändir mangaň tagamyny. Ine Iskender satýar. Iskendere ýeserje şokolad berýäs. Iskenderdenem

Bizdäki tapdyrmaýan ekzotiki miweler bärde köpüge durýar we örän köp. Assortimentam aýdyp diýer ýaly däl. Bu miwäniň ady Snake Brut. Men ömrümde ilkinji gezek Snake Brut diýilýän miwäni görýän. Elbetde satyjy Türkmenistandan gelen oglanlara Bu miweleriň ählisini dadyp iýip görmäge rugsat berdi. Snake brut diýýär, snake brut iýip görýär. Men bärde Malaýziýaň ähli fruktlaryny iýip görýän. Ýaman ýüzügi fruktlary bar, gaty kän görnüşlerem bar. Bu miwe Türkmenistandaky alça meňzeýär, ýöne tagamy düýbünden başgaça. Malaýlar muňa bidara miwesi diýýär. Bu miwä bolsa rabutan diýýär, biz bolsa başda aýdyp bilmän arangutan diýdik. Rabutan. Elbetde durup bilmän Rabutana mik gördük. Men Rabutany iýýän. Bu-da Malaziýanyň üýtgeşik memesi. Gaty dawamly eken üýtgeşik eken bu. Iskender dostumyz Malaziýadan naşada doganlary satýar ekeni. Durun baý Hindistan.
Trimakasa. Thank you.

Hytaý şokolad zawod dostlar, ana girdik. Şu wagt Parisden bütik diýilýän ýer. Bu ýerde şokolad öndürýärler. Malaýziýada ýaňky kakao diýen agaç ösýär ekeni. Şokolad ýa hiç hili reňk goşulmadan kakao agajynyň özünden alýar diýdi. Ýaňky gapyň agzyna giren ýerimizde kakao agajy goýupdyrlar. Şonuň diýýär, ine şeýle. miwesi bar. Şol kakawaň ysy gelip durda, ýöne şundan şokolad alynýarda. Şokoladam käbir statistikalara görä, e, ýene birnäçe ýyldan soň iň defisit boljak önümleriň birisi. Sebäbi kakawo agajy gaty köp öndürilýänligi sebäpli şokoladyň kakawo agajy mysal üçin azalýarda. Na by, ine, kakawo agajy şeýleräk görünýärde. ösenden şu miwesi kakao şonuň içinde şokoladyň nemesi syrýosy şo ön şo miwäniň içinde şokoladyň syrýosy na şeýle kakaony şu zatdan alýarlarda ýaňky miwäniň içinde şu zatlar ýetişýär ondan şondan hem şokolad alynýar bu taýa mne şokoladyň laboratoriýasy bärde işläp otyrlar içerde hemmesi gaty başagaý i bu tak girýäň ýa na şeýle önümleri bar magazinleri bar Kakawa umuman şokolad öndürmek üçin iň gerekli syrýo. Ine bärde bahalary bu taýy turistler gelýärler. Magazindan ýaňky zawod bahadan diýýärdi. Şeýle alýarlar. Şokoladyň görnüşleri şeýle draže görnüşleri bar. Içinde degustasiýa edip iýip görmek üçin berýärler. Ýagny iýip gördük görnüşlerini. Turistler zatlar şeýle torgowatsia edip alyp durlar, daýyp durlar, söwdalaşýarlar, zat içýärler. Adam kän ýöne. Şuň içine girjek bolsaň şeýle visitor tarket galyp girmeli ekende bolmasa salanok. Umuman içine şeýleräk görünýäde. Näçe alasyn gelse alýaň ýöne puluny bermeli. Şu syýahatdan baransoň ýakyn wagtda habarlaşsaňyz her görnüşden bir sany bir sany aljak. Iýip görüp bilersiňiz dadyp görüp bilersiňiz kim ýetişse sebäbi resursymyz çäkli şoň üçin. Şokolad zawodyny gördük Malaýziýanyň. Kakao agajynam gördük. Nirde bolsaňam. Syýahat edende elmydama ýer ýaly zat ýanyňda alynýar. Sebäbi syýahat uzak ýol, ajykýaň. Ykjam, gowy tagamlar ýanyňda bolsa gowy. Ýene öz zat özüňki bolýar, özüňki has tagamly bolýar, özüňe-de ýakyn bolýar. Biz syýahat edende ýanymyzda ýeserje alýarys. Dima naş gid, druzýa, Malaýziýany görkezýän. Ne, ne prýomoý, a snimaju. Kak tebe naş şokolad?